In-nies għadhom jiftakruni. Jiena jitkellmu ħafna miegħi, jiftħu qalbhom miegħi u noqgħod nismagħhom għaliex in-nies iridu min jismagħhom. U l-affarijiet li jgħiduli jiftakru affarijiet aħjar milli kienu llum. imma fl-istess ħin jistennew u anki nagħmlilhom il-kuraġġ illi aħna jekk naħdmu lkoll flimkien hemm it-tama li l-affarijiet jistgħu jitranġaw. Imma li tisma' huwa importanti, imma finalment in-nies qed jitolbu s-soluzzjonijiet. X'inhuma s-soluzzjonijiet għal fl-opinjoni tiegħek x'għandhom ikunu s-soluzzjonijiet għall-problemi li qed jiffaċċja pajjiżna? L-aktar l-aktar l-aktar problemi u aktar l-aktar soluzzjonijiet li qed ifittxu n-nies huwa illi jkun hawn serħan il-moħħ fejn biex ngħidu tidħol jidħol l-għajxien tal-ħajja, jidħol ukoll fejn jidħol ukoll is-soluzzjonijiet għall-impjiegi, anki fejn tidħol ukoll l-edukazzjoni, fejn tidħol is-saħħa, jitkellmulek ukoll dwar l-ambjent u anki hemm il-problema l-oħra li qed tinkwetahom ħafna dwar l-immigrazzjoni illegali. Dawn huma fatturi importanti li jitkellmu dwarhom in-nies. U dawn il-fatturi kif
tista' tindirizzhom jekk tkun eletta fil-Parlament Ewropew flimkien miegħek it-tim Laburist. Ara, jiena qiegħda ngħid hekk. Jiena rrid nagħmilha ċara li hemm differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Li tkun fil-Gvern inti allura għandek ukoll l-għażla biex ngħid hekk u għandek ukoll id-dmir illi tapplika biex tieħu l-fondi mingħand l-Unjoni Ewropea. Aħna bħala membri parlamentari fl-Unjoni Ewropea huwa id-dmir tagħna li nassu illi dan il-Gvern ma jitlifx dawn il-fondi. Allura dak ukoll diġà huwa xogħol importanti illi wieħed irid jagħmel hemmhekk ħiltu u joqgħod b'seba' għajnejn għal dak kollu li jkun qed jiġri madwaru. Imma ma taħsibx li huwa żball illi jekk inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bi, jekk inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea nħarsu biss lejha in termini jew inkella għajr termini ta' fondi, jiġifieri, Il-mentalità Ewropea hija ferm aktar 'il bogħod minn hekk. Ħa ngħidlek, l-ewwel ħaġa aħna rridu illi aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea biex naqsmu ma' ħaddieħor. Mela importanti dak li hu tagħna rriduh. Jiena ftakar, Shallon, li ġejja mill. Ma' flus, jiġifieri qed tgħidli? Mhux flus biss.
Imma flus huwa importanti għax aħna llum il-ġurnata qegħdin naraw, ħalli ngħidu s-sitwazzjoni kollha kif inhi bħalissa. Qegħdin naraw aħna illi dak kollu li hu madwarna, jekk nitkellmu fuq il-bażi ekonomika, din qegħdin narawha li qiegħda tixxotta. Allura aħna rridu nmorru hemmhekk u naraw ukoll kemm jista' jkun kif se nħajru lil ħaddieħor jiġi jinvesti lejn Malta. Dan huwa xogħol ewlieni primarju tal-Gvern, imma aħna rridu nkunu hemmhekk. Meta tgħid aħna l-Ewroparlamentari. L-Ewroparlamentari qiegħda ngħid, żgur, li aħna qegħdin hemmhekk bi jekk ikun hemm l-opportunitajiet, aħna kemm jista' jkun eh, dawn l-opportunitajiet naħtfuhom biex inġibuhom lejn Malta, allura x'inti xi tkun qed tagħmel hemmhekk? Illum Maria qiegħda tmexxi kulleġġ li waffqet flimkien mal-Imam Mohammed El Sadi, 11-il sena ilu. Dan il-kulleġġ Maryam al-Batul huwa uniku fid-dinja għax waqt li jħaddan fih studenti Musulmani, il-kap tiegħu hija Nisranija. Mhux biss kemm kemm headmistress bħal ħafna headmistresses oħra, ħarġet din l-innovazzjoni sara issa l-impen tagħha u l-adventure spirit tagħha issa qiegħed fuq affarijiet serja. Min kien ħaj jissogra jipprova jwaqqaf skola hawn Malta Iżlamika bl-insara Eh, brazzet simħaltin, ħaġa li inti tajt trid tkun ittrenjat biex tagħmilha. Samarja ma kienx ittrenjata, imma daħlet għalija u ilha xar snin tmexxiha. Dan il-kulleġġ jiġbor fih kemm il-livell primarju kif ukoll dak sekondarju. L-allima huma ta' reliġjonijiet differenti, jiġifieri nsara u musulmani, u huma xempju ta' tolleranza mħabba u rispett reċiproku bejn reliġjonijiet u kulturi differenti. F'intervista li għamel l-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Pawlu Cremona, Wara li għamel żjara fl-iskola stqarr, Jekk aħna f'Malta naħdmu flimkien u nippruvaw ninfluwenzaw ir-reliġjonijiet reċiproku tagħna, inkunu qiegħdin nagħmlu ħafna ġid u nkunu ta' eżempju anke jekk pajjiżna huwa żgħir biex intaffu problemi li saħansitra jeżistu f'partijiet oħra tad-dinja. Illum dan il-kulleġġ kiseb għarfien mhux biss f'pajjiżi Għarab, iżda saħansitra wkoll f'pajjiżi Ewropej fejn is-sena li għaddiet Maria ntgħażlet mill-Ambaxxata Amerikana biex tieħu sehem f'konferenza internazzjonali ġewwa Vjenna dwar kif dan il-kulleġġ jista' jkun ta' mudell għall-paċi f'pajjiżi oħra fejn hemm reliġjonijiet u kulturi differenti u kif dawn jistgħu jaħdmu id f'id għall-ġid tal-umanità. Kemm ilha mwafqa l-iskola, Maria kellha bosta żjarat minn kapijiet u ambaxxaturi barranin, kif ukoll mill-mara tal-eks mexxej Yasser Arafat. Jiena nixtieq nara wkoll fejn hemm żviluppi oħrajn għaddejjin f'oqsma differenti fejn jidħol is-settur edukattiv pereżempju għax jiena dak interessani ħafna. Huwa l-baby tiegħek.
Huwa u nibqa' fih. U hemmhekk jiena nafas ħafna ħa ngħidlek il-għala. Għax jiena meta nħares lejn pajjiżi Nordiċi, pajjiżi li dawn qegħdin 'il fuq, huma qegħdin fl-ewwel postijiet tal-Unjoni. Imma din hija Nsemmu l-edukazzjoni, qabad fuq l-edukazzjoni punt tajjeb, jiġifieri jinteressa ħafna nies li qed iseguna. Taf daqsi illi l-Unjoni Ewropea m'għandix xi regolazzjoni b'saħħet, regolamentazzjoni b'saħħitha fejn tidħol. Jiena eh, mhux qiegħda ngħid fuq regolamentazzjoni. Jiġifieri. Jiena qiegħda nara, jiena qiegħda nara, isma' jekk pajjiżi oħrajn irnexxew. Huwa tajjeb illi aħna naraw X'policies qegħdin jadottaw dawn u għaliex qegħdin qegħdin jirnexxew daqshekk? Imma din fl-opinjoni tiegħek hija kwistjoni ta' Unjoni Ewropea jew hija kwistjoni ta' gvern lokali? Hija kwistjoni ta' pajjiżi oħrajn li qegħdin fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Għaliex dawn wara kollox l-Unjoni Ewropea hemm ukoll tgħidlek ukoll, isma' li pajjiż irid jgħin lill-ieħor. Hi qiegħda wkoll fl-Unjoni Ewropea u dew inzertaw ukoll pajjiżi illi qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Tixfiha ħażin illi ladarba qiegħed hemmhekk jiena immur u nara isma' pajjiżi oħrajn kif inhuma mexjin u jiena anki forsi għajnuna mingħand dawn il-pajjiżi. Għax wara kollox jiena dejjem nemmen illi aħna aħna qegħdin nagħmlu ħilitna u qegħdin nagħtu l-għajnuna tagħna minkejja ċ-ċokoni li għandna. Ara nippretendi li pajjiżi oħrajn Jekk għandna bżonn l-għajnuna, se jtuilna wkoll. Taħseb li U dawn hum- jiena, sorry Charlon, jiena ħaġa ngħid illi ħaġa li hija tajba, jiena dejjem hekk kont, jiena ħaġa li hija tajba u nis- nistgħu napplikawha, all right, m'għandniex għalfejn nagħtuha darna. Bħalissa it-tmienja u kwart ta' filgħodu, qegħdin nistennew lil Marija tasal ix-xogħol. Marija hija headmistress proprju ġo din l-iskola, Marja Malbatub, li hija skola l-istudenti Musulmani. Ilha snin taħdem hawn u qalbha marbuta ma' din l-iskola, iżda l-aktar mal-istudenti u mal-għalliema. Bonġu Maria. Bonġu Abigail, bonġu. Erġajna dħalna wara l-vaganzi tal-Għid issa. Allura bħalissa għandna t-tfal qegħdin kollha ġewwa biex jibdew il-lezzjonijiet. Strix bħala headmistress Iva, jiena dixxiplina toġobni, għaliex jekk aħna ma nurux dixxiplina ma' tfal, allura nkunu qegħdin nitilfu ħafna mis-sustanza tagħna. Dan huwa l-isem tal-iskola Marjammalba Tull li tfisser għal Verġni Marija. Għaliex il-Madonna għalina fir-reliġjon nisranija tagħna għandha post importanti ħafna anki fir-reliġjon Musulmana. Din l-iskola hija eh, skola multikulturali għaw Hemm razzas differenti u anki reliġjonijiet differenti. Allura rridu jażlu huwa xi ħaġa li taqadna tnejn flimkien. Eh, jiena Marija ili narafha 12 sena mundu waqqafna skola ta' Marjam il-Betul u kella seħmi kbir fit-twaqqif ta' din is-skola U fi żmiena skola di kibret u leħqet il-ħanijiet tagħha u l-komunità musulmana hija grata li billi kbir. Bħala l-lima hawnhekk il-biċċa kbira huma għallima Maltin, huma għallima li huma nsara wkoll biss fej tidħol ir-reliġjon u l-lingwa sintendi dawn ikunu ħafna minnhom ikunu Arab u barra minn hekk ikunu ntiżi wkoll fis-suġġett. Hawnhekk għandna l-Missantida li hija teacher tal-Kindergarten 2. L-ikbar ħaġa li attrajt jiena xi ħadd jagħmel huwa dal-proġett li qed tara bajnejk inti din l-iskola. Marija milli L-esperjenza tiegħi magħha hija mara serja ħafna, mara tikkummitti roħha għal dak li tudħol għalih. Marija mara sewwa ħafna,
mara ta' karattru sod, ġifieri ta' ftit ċajta, però fej il-ħin ta' serjetà serjetà. Mara li jimborta ħafna l-ġid eh, komuni u l-interess eh, komuni ta' soċjetà. Tkun ta' fej qiegħda maħanti, jekk inti għandek fej fej tirranka tgħidlek pereżempju jekk inti qed tagħmel xogħol sewwa tgħidlek ukoll, dejjem tkun taf inti fej qiegħda. Fil-qrib ta' Marija huma l-għalliema, iżda forsi l-aktar l-istudenti li huma l-qofol ta' din l-istituzzjoni. bħal kull istituzzjoni oħra edukattiva.
Marija hija lider tajba ħafna, eh, mara ġenwina u tipprova tgħinek u l-iskola titmexxa bis-saħħa tagħha. Ma l-istudenti qegħdin għal qalba ħafna anki kollha bżonn kollhom bżonn xi ħaġa jew hekk dejjem lesta biex tgħinha u anke aħna barra li taf tmexxi l-iskola u hija professjonali ħafna, Anki jkollhom xi problema tagħna personali u anki tal-iskola tgħinna ħafna.